Hai selamat datai enggai pulih channel baru nyadi sehari tu aku akan nampung ke cerita pelajar seduai seri tu tadi anu belaya da ketegal pelajar tu enggai ngiga. ba ubi ke seri tadi deh. Nyau nenda enggau enda diperapi ke orang tudah lajar tadi. Meda nyau ke nya nurun tudah lajar tu tadi ngaga ba ubi ke seri tu tadi deh. Jadi betampung ke cherita seri nya. Laban sida tu udah ngelanggap enti mali seri dua raja tu. Sigi tau Laban nyawa meh agi kelia laban pungkon api bedau bih padam nan tu agi ke sidau meh nya. Di betampung cherita nya baru ke nyingkang kaki niki pala tangga laja tu tadi. Dia iya tepeda ke entu indu nuga rugau ba baruh rumah sida. Nyau laju entu indu nya ngerayap mansa nuju ngagai laja ke tegi-tegi ba pala tangga. Nama deh lalu nyingkang aju mula jau tu tadi ka niki tangga. Maya tu deh nyingkang baru datai betengah tangga sekali tarit antu indu nya kaki ila ja nyentuk kepala iya nyau tepangka lebuh ninga batu nyau pecah empala ila ja tu tadi. Pia meh ila ja ngepuh seput maya nya nyau begetar tubuh ila ja sebedau seput tu deh padam. Meda tubuh Laja nadai engkebut agi, dia entu indu nya lalu nyerung kail engka dalam tubuh Laja. Abih pansut enggulung perut Laja diperungsai ka entu indu nya. Enu dempa aja. Nyadi seri tu tadi nadai nemu nama penusah ke udah ninggah enda laki iya Laja. Rindang tudah seri nanga ke peria nanga ke peria alai endur iya nasak buah ubi ke dibai Laja nya agi. Pemuas udah nganti pemulai laja. Seri nyau ketak-ketak diri ga. Kini ga laja tu alu nadai pulai. Iga pengamba nya. Ngambi ibu ubi ukai nya jauh ni ga. Datai panjung, ku Seri bejaku kediri. Singin ati Seri ka ngangau ke laja ari ujung bilik. Tang nangi ke tingau orang ga. Parai dukum orang pema aku manjung ngangau ke laja lagi, ku runding Seri. Nganti aja Meseri sambil nunga periuk ke ditanggar iya nya tadi. Moh tudah seri tu tadi duduk nunga periuk ke ditanggar iya kena nasah ba ubi nya, angkat tudah seri lalu nyilak ke pintu tanju sida. Nadai ga senial laja peda iya mulai kediri. Ati seri nya mupuk tusah, tusah ati nangika bisi penusah. Ningal aja. Akai kini melajar tu ah. Nama lu empai pulai. Nyau ka ngalih ke lemai tu udah. Ku Sri bejaku kediri. Ensepi perut nyau majak lapar dia Sri lalu ngali kediri ba bila besai seraya ke nganti laja. Muas tudah gali nu pejam ke mata tudah Sri seraya ngetat diri lapar. Kira ke enda lama. Ni ke seri pejam. Sekali min min ninga pintu tanjau sida baka bisi orang muka. Laban sigi enda dikunchi seri nangih kelaja pulai legi enda ulih tama. Ninga pintu tanjau dibuka ensugau tudah seri tu tadi angkat laban iya sigi nemu nya laja udah pulai dah. Maya ke nyingkang enggau dapur. Dia seri bisi nsiung utai baka ba ubut. Ngetu ke tudah nyu gining-gining nggela belah nya nanggi ke bisi bangkai Chek. Eh! Legi ngasu laja ngiga bangkai nya ga. Manah agi aku beruman ngelawa iya di dapur nen. Nyu lepi tau nganti buah ubi ari pagi tadi, ku Seri bejaku kediri. Nyadi laju Singkang seri ngelawa laja ba dapur. Datai ba dapur din sekali tepeda ke tubang. Kadi pai lajan sani. Mayuh diri ke buah ubi ulih ai tadi aruah te lama endar enda pulai pulai gaga mana ti seri tu tingkau ai buah ubi dalam tubang sadi kirah kirah iya ngapa ulu ditabak dalam periuk ai angat ke dipanduk iya hari tadi ne udah tembu ngerebuh buah ubi tadi baru seri te iran ati. Meda alu nadai tepeda ke laja mansa pengudah datai hari numbak ubi. Angkat udah tuai ngiga laja belah bilik nadai ga benda. Bantu deh keruai nadai ga benda laja. Oh indi uchi. Bisi tepeda ke laja deh tadi? ku Seri nanya indi uchi. Nyadi indi uchi tu diau takah dua pintu ari sida laja. Nadai aku meda uchu ah. Aku ari tadi ga duduk beranyan ditu. Ku sawit Ini Uchi, meda Ini Uchi nadai meda senaya laki iya, dia seri lalu tama baru enggi bilik. Meda nadai meda senaya laki iya laja dalam bilik. Kangau iya ga laja tu tadi. Sekali bisi nyaut ga laja tu tadi ari mak ke dapur utai nyawa iya tadi dinga seri. Nai amai nundi laja tu. Ba dapur ga iya. Aku ke puas ga segau ngiga tudah. Ku Sri, Mansya Sri ke dapur ka ngelawa laja, baru tudah datai ba mua ke dapur. Pia dada Sri asai ke pandam orang. Meda bisi antu indu benung dugau-dugau nungau ba ubi ke ditasak tadi tu. Ka manjung enggai nyadi, ka lari, kaki baka ke ditanchang orang. Nyau nyabak metu da Sri meda senaya ke segenda dipeda mata. Tu buah enggau gamal antu indu ke pengudah malik ngagai Sri. Ooh. Geli kitai ninga ke nya tu. Kati kitai tu ba endur seri tu tadi tu. Kada ne bechapu-chapu lari. Tang seri tu tadi enda ulih lari. Mbuka keri kunchi orang kaki ne tu. Nyadi dia antu indu nya tadi lalu ngerayap ngawa seri ke benung tegi-tegi. Yen. Di pegai-pegai iya, perut seri ke benung ngandung nya. Orang ngandung empat bulan endur ayan, perun baka orang ke besai, baka orang ke gemuk nya meh. Pemuah entu indu nya tadai menggai sereta nila tubuh seri dia lalu bejaku ngelai pening seri. Nuan kumpa baka laki nuan tegal puni. lalu ngelanggar enti pemali tungkun Apis Bayan. Ku indu antu nya, Penuh ke nelai seri, indu antu nya lalu ngebuk perut seri, lalu nyerungkai sereta makai perengka dalam tubuh seri. Lalu manjung tudah seri tu tadi nyepi tubuh iya tepedis, bai dikebuk indu antu nya. Tang nadai daya, Kang laban, laban tubuh iya baka ke dikunchi. Semina nyawa ja ulih manjung tegah pedih. Nyadi, panjung nyawa seri tu didinga tuai rumah lengguak laban bilik tuai rumah enggau laja semina berimbai. Nyau chugau tudah tuai rumah lengguak ninga munyi nangka pengingar ninga orang manjung. Apu, sapa ke manjung maya tu ah? Enda pangan enda nemu pemali, ku tuai rumah Rengguh nuringan peri ati iya. Kitai kelia endang kedia tu pemung bulit enda tau manjung, enda tau ketawa, enda tau meda TV, enda tau nebah utai, enda tau ngensung mali deh lalu diukum orang kitai. Nyadi pansut tudah tuai keruai ngiga sada nyawa orang ke manjung nya tadi. Sekali meda ini. Uji tegi-tegi bemua pintu bilik Sedaraja. Tuai! Uji abah di, Seri. Nama aku ninga iya temanjung tadi? ku ini Uji. Nyadi tuai rumah lengguk lalu muka pintu bilik sida Daja laban pintu sigi enda dikunchi nyamai. Lalu gining-gining tudah tuai rumah merati bilik Sedaraja ari embuk pintu ngintai. Berau ga kaki nya nyingkang tilik ari mau pintu. Nadai ga meda senaya mensia. Kangau iya seri ari mau pintu nadai ga nyaut. Tegal amai ati ke irau mupuk tudah tuai begadai-gadai ngiga seri. Laban nyawa seri kedik dinga iya tadi manjung. Nyadi ini uchi tu tadi agi tegidigi ba mua pintu sida raja seri meratika tuai rumah. Laban. Kari agi tampat. Kira nu berengkah emai mah agi ulih peda mah ruang bilik sedar aja. Nyadi di kangau tuai rumah nadai ga seri seduai laja nyaut. Sekali maya tuai rumah datai ba muak ke pintu dapur tu, pia iya asai ka luput meda indu antu benung makai tubuh seri. Nyau manjung tuai rumah tu tadi Meda tuai rumah tu manjung, dia indu antu nya lalu ngebu ngelari kediri kerebai nengah pintu tanjau sida laja. Nyadi tuai rumah lenggok nama deh chapu-chapu ma lari nyau seput-seput tudah tuai ngelari kediri ngagai ruai. Nasib endang baka seri tu tadi dikunchi indu antu tadi deh laban tuai rumah lenggok tadi. Nadai puni nadai ngelanggar penting mali nya iya enda tulah lalu baka seri seduai lajau tadi tu. Nyadi abih pengudah ke lari ngagai ruai tu abih indu uchi ke tigi-tigi bumbuh pintu nya dilantak iya maya ke lari. Nasib ke indu uchi sempat paut ba muat pintu sida lajau. Enti enda sempat sigi meredup. baka buah nangka nya tudah tuai labuh. Tulung! Tulung! Petu kitai serumah jampat ke agi ku tuai rumah manjung minta sah. Nyadi bala sida ke bukai benung duduk beruai lalu datai ngesah tuai rumah nanya nama utai ke nyadi. Nyadi cherita tu lengka ka aku nangka tu dulu mah Ila ba kampung Renggat ke sembilan, kitai ka nemu nama penyadi ngagai bangkai Seri Seduai Laja. Nama penusah ka nuntung sida baru. Jah siti, siti ke datai. Udah siti, siti ke datai. Nama antu indu tu bisi sangkut paut enggau sida antu nyumbuh tu kini? Ke ni ke runding kita dah. Nyadi nengka ka ku naka tu dulu, ba Renggat Sembilan ila kitai nampung baru.